Эпӗ Валерий Торгаль. Ӗнтӗ тӑхӑрҫар утмӑл пӗрремӗш ҫулне апрелӗн вунҫиччӗмӗшӗнче Комсомольски районӗнчи Хырай Ӗнел ятлӑ чӑваш ялӗнче ҫуралса ӳснӗскер. Утмӑл ҫул ытла эпӗ ҫак тӗнчене килнӗренпе тав Турра, Вӑл мана пурнӑҫ парнеленӗшӗн, тав аттепе аннене мана пурнӑҫ парнеленӗшӗн, уйрӑмах аннене тав, мӗншӗн тесен сенатен урӑх ҫемье пулнӑ, пӗтӗмӗшле илсессӗн эп Аттен, мӗншӗн тесессӗн аттен урӑх ҫын те пулнӑ та мана, паллах, анне пӑхса ӳстернӗ. Мӗншӗн тесессӗн манӑн кукаҫипе кукамая вӑтӑрмӗш ҫулсен вӗҫӗнче колхоза кӗменшӗн кулак тесе кӑкланӑ пулнӑ. Вӗсен мӗн пурӗ сакӑр ача пулнӑ. Пӗри Алексей малтанах вилет, унтан Таля тепӗр ача ывӑл ҫуралать, ӑна та Алексей ят параҫҫӗ. Шел пулин те, вӑл та ачаллах ҫӗре кӗрет. Ытти пин-пин совет ҫынни пекех манӑн анне те питӗ нушаллӑ ӳснӗ. Ҫапах та вӑл пурнӑҫа питӗ юратнӑ. Ҫынсене яланах ырӑ суннӑ, кӗвӗҫесси, ҫынна усал сунасси унра нихҫанпа пулман. Кунсӑр пуҫне манӑн анне Федосия Кондратьевна Воробьева е ялтилле каласассӑн Кондрат Хветӳҫӗн е ялтилле каласассӑн Кондрат Хветӳҫӗ питӗ пултаруллӑ ҫынччӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче вӑрҫӑ хыҫҫӑн аннесӗр пирӗн ялта вӑйӑ пуҫланман. Мӗншӗн? Мӗншӗн тесессӗн вӑйӑ пуҫлантӑр тесессӗн камӑн та пулсассӑн тональность тенине тӗрӗс илсе памалла пулнӑ вӑййа хутшӑнакансене. Ҫак ӗҫе шӑпах манӑн анне тунӑ та. Пирӗн нумай Юрӑ пӗлетчӗ вӑл, тутарла та юрлатчӗ манӑн кукамай Христос тӗнне йышӑннӑ тутар хӗрарӑмӗ пулнӑ, ялта ӑна чипер Анук тесе чӗннӗ. Амӑшӗ тутарла пӗлнӗрен манӑн анне те паллах ачаранпа тутарла пӗлсе ӳснӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче пирӗн ял пики университетра вӗренекен студентка аннерен утмӑл ытла чӑваш юррин текстне ҫырса илнӗ. Сахал мар вӗт вӑл утмӑл ытла юрӑ текстсем. Ҫавӑнпа та эпӗ хама вӗрентекен, тӗп вӗрентекенсен шутне чи малтан аннене кӗртетӗп. Шӑпах анне мана вӗрентрӗ. чӑваш чӗлхин, чӑваш юррин илемне туймашкӑн. Пӗчӗк чухнех вӑл мана хӑйӗнпе юнашар лартатчӗ те Ҫемен Элкерӗн хӗн-хур айӗнче поэминчи йӗркесене пӑхмасӑр калама вӗрентетчӗ. Хура хуралпӳрчӗ, ӑш ҫикӗ, кичем, тарпа, сӗрӗмпе сӑрланнӑ стена. Те килчӗҫ кантуртан пур мирспа тиек, килчӗҫ тиесе ял тулли инкек, ҫак йӗркесене эпӗ халӗ те астӑватӑп. Пиллӗкмӗш класра вӗреннӗ чухне анне мана купӑс илсе пачӗ. Ку маншӑн питӗ чаплӑ, питӗ паха парне пулчӗ. Ерипен-ерипен урамра купӑса нартлаттарса ларса аслисем пулӑшнипе эпӗ купӑс калама вӗрентӗм. Тӑваттӑмӗш класс хыҫҫӑн ял кӗтӗвне кӗтрӗм ӗне кӗтӳне. Уншӑн мана укҫа та тӳленӗ, ҫӗрулми те панӑ, тырӑ та панӑ. Улттӑмӗш класс хыҫҫӑн каллех ял кӗтӗвне кӗтрӗм. Эпӗ каллех укҫа ӗҫлесе илнӗ эпӗ. Мана виҫӗ уйӑх кӗтӳ кӗтнӗшӗн улма та панӑ, тырӑ та панӑ. Ҫакӑ вӑл мана, паллах, ҫӑкӑр хакне пӗлме, вӗрентсе вӗренме пулӑшрӗ ачаллах. Куншӑнипа питӗ савӑнатӑп. Кунсӑр пуҫне ытти ачасемпе паллах колхозра ӗҫленӗ, лашапа утӑ турттарнӑ, колхоз э, хирӗсенче ӗҫленӗ, ҫум ҫумланӑ, э, пахча ҫимӗҫ пахчинчи помидорсене шӑварнӑ, хӑяр шӑварнӑ. Урӑхла каласан, ытти пин-пин чӑваш ачи пекех эпӗ ачаран ӗҫпе пиҫӗхсе ӳснӗ. Ҫакӑ тӗрӗс тесе шутлатӑп. Нумай чухне ашшӗ-амӑшӗн ачисем ӗҫлесрен питӗ хӑраҫҫӗ. Вара ачисем ӗҫрен писсе ӳсеҫҫӗ те кайран писсе ҫитсессӗн ӗҫлесшӗн мар, укҫа ӗҫлесе тӑвасшӑн мар, ҫаплах такама шанса пурӑнаҫҫӗ вӗсем. Ку ман шутпа тӗрӗс мар. Ӗҫ ҫеҫ ҫынран чӑн-чӑн ҫын тӑвать тесе шутлатӑп эпӗ. Сӑвӑ ҫырасси пӗр енчен ӑсӑкран пуҫланчӗ, тепӗр енчен ӑсӑкран та мар пуль. Мӗншӗн тесессӗн эпӗ ҫиччӗмӗш класра вӗреннӗ чухнех Комсомольски районӗнчи сӑвӑ пӑхмасӑр илемлӗ калакансен конкурсӗнче вӑл конкурса Ленин ҫуралнӑранпа ҫав пилӗк ҫул ҫитнӗ ятпа ирттернӗ Чӗппин тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл пиллӗкмӗш ҫулхи апрельте пӗрремӗш вырӑн йышӑнтӑм. Анфисинична Ласточкина сӗннипе эпӗ ун чухне ҫак конкурса хутшӑнма ятарласа чӑваш халӑхӗн аслӑ поэчӗн Петӗр Хусанкайӑн «Ленин» сӑввине пӑхмасӑр калама вӗрентӗм. Ҫӗршер те пиншер ҫул хушши ӗмӗтленнӗ тӗнче ӗмӗтне хӑвӑртрах ҫитерме хӑватлӑ пӗр парти ӳстертӗн эс Ленин, ҫӗклерӗн мӗнпур ӗҫлетене теме. Тӗлӗнсе каймалла чаплӑ, хӑватлӑ сӑвӑ. Шӑпах ҫак сӑвва пӑхма сӑвкаласа ҫитмен пиллӗкмӗш ҫулта эпӗ Комсомольски районӗнче пӗрремӗш вырӑн йышӑнтӑм аллӑ утмӑл ача хушшинче. Кайран пӗрремӗш сӑвва ҫыртӑм. Ӑна эпӗ халӗ те астӑватӑп. Вӑл питӗ ансат. сӑвӑ урӑхла пулма та пултарайман шкул ачишӗн. Пире вӑрҫӑ кирлӗ мар, вӑл тӗп пултӑр, пӗттӗр, пире кирлӗ ҫирӗп мир, яланах вӑл ҫиҫтӗр. Советсен ҫӗршывӗнче пурте халь телейлӗ, пирӗн аслӑ ҫӗр ҫинче мир пурнӑҫ хӗвелӗ. Пире вӑрҫӑ кирлӗ мар, вӑл тӗп пултӑр, пӗттӗр, пире кирлӗ ҫирӗп мир, яланах вӑл ҫиҫтӗр. Ҫак сӑвва пичетлерӗҫ район хаҫатӗнче. Темиҫе пусӑ укҫа ярса пачӗҫ мана уншӑн. Унтан вара эпӗ тӳрех Чилири коммунистсен партийӗн ертӳҫи Луис Карвалан ҫинчен сӑвӑ ҫырнӑ. Халь хам та тӗлӗнетӗп. Мӗне кирлӗ пулнӑ мана темле Чилири, темле коммунистсен партийӗн ертӳҫи пирки сӑвӑ ҫырмашкӑн таҫта выртать пулмалла вӑл сӑвӑ манӑн. Ну, мне сӑвӑ-техникине илсессӗн вӑл пире вӑрҫӑ кирлӗ мар, вӑл тӗп пултӑр чистӗр пек кӑна ансат мар, вӑл кӑткӑс, пафослӑ, политикӑпа тулнӑ сӑвӑ, ӑна шыраса тупас пулать-ха манӑн. Вӑл ҫавӑн пек район хашӗнче сӑвӑсем пичетленме пуҫларӗҫ. Пӗррехинче фотоӳкерчӗкпе те пичетлерӗҫ ман сӑвӑсене. Ӑнӑҫу сана сунатпӑр Валерий ятлӑ чи пулмалла вӑл. Унтан университета кӗме редакцинчен мана направление текеннине пачӗҫ. Ман телее, ун чухне шӑпах ҫитмӗл саккӑрмӗш ҫулта историпе филологи факультетне кӗрекен абитуриент валли эксперимент ирттерчӗҫ. Аттестат лайӑх пулсассӑн малтанхи икӗ экзаменре тӑхӑр баллран кая мар илмесессӗн абитуриент ӑна тӳрех студентсен йышне кӗртрӗҫ. Вот ҫӗр утмал ачаран эпир улттӑн, ҫакӑн пек икӗ экзамен тытса университета вӗренме кӗтӗмӗр. Кайран тӳрех, паллах, кӑштах сӑвӑ ҫыраканскер тӑван литературне, тӑван литературӑна, тӑван чӗлхене чунтан юратаканскер. Эпӗ Виталий Петрович Станьялӑн ытамне лекрӗм, ытти студентсемпе пӗрле ҫилҫунат литература пӗрлешӗвӗ пирӗншӗн хӑйне кура пултарулӑх лабораторийӗ пулса тӑчӗ. Виталий Петрович пире хӑйӗн ачисене юратнӑ пек юрататчӗ, кирлӗ чухне ятлатчӗ те, черкке те паратчӗ вӑл пире. Анчах та вӑл пире ырӑ суннине, пысӑк пуласлӑх суннине эпир яланах туйса тӑнӑ. Виталий Петрович стан яла пула пин тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл тӑххӑрмӗш ҫулхи апрель вӗҫӗнче эпир тӑхӑр студент, Эк чи кӗҫӗннисенчен пӗри те ун чухне тухса кайрӑмӑр Шупашкартан Мускавпа Киев урлӑ Остера Ҫеҫпӗл вилтӑпри ҫине патне ҫитсе чечексем хума, Ҫеҫпӗл палӑкӗ умӗнче пуҫӑмӑрсене тайма, Ҫеҫпӗлӗн пурнӑҫӗ ҫинчен унта пурӑнакансенчен ыйтса пӗлме, ыйтса пӗлнине ҫырса илмешкӗн тухса кайрӑмӑр Вӑл ҫулҫӑри маншӑн вӑл калама ҫук пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулчӗ. Эпун чухне вун саккӑрта кӑна пулас, тӳрех ҫакӑн пек чаплӑ, хӑватлӑ ҫулҫӳрев парнелерӗ мана Виталий Петрович Станьял. Ытти темиҫе студентпа пӗрле вӑл ӗмӗрлӗхе ман чӗрере юлчӗ. лайӑх ҫынсем вӗреннӗ пире университетра историпе филологи факультечӗн чӑваш ырӑмӗнче пурне те вӗсене ырӑ пачӗҫ аса илетӗп. Михаил Романович Федотов, ӑна эпир курсанах таҫтан пуҫӑмӑрсене таяттӑмӑрччӗ Чунтан чӗререн хисепле тӑмӑрччӑ тӗлӗнмелле вӑйлӑ, хӑватлӑ, кӗрнеклӗ, илемлӗ Ҫынчӑва Михаил Романович Федотов. Унтан Иван Андреевич Андреев пире вӗрентнӗ тӗлӗнмелле илемлӗ чӑваш, сумлӑ, яланах питӗ пӗлсе хӳхӗм тумланакан чӑваш. Унтан Михаил Иванович Скворцов, Ефросинья Сергеевна Сидорова, унтан Елизавета Федоровна, Васильева, Иван Ильич Адюков, Иван Яковлевич Тенишев, ol пере журналистикӑпа вӗрентечӗ. Эпӗ малтанах шутланӑччӗ чӑваш уйрӑмӗнче вӗренме пуҫласан мӗн тума эп килтӗм кунта, мӗн параяҫҫӗ мана кунта, эп капла та кунта панине капла та пӗлетӗп, мӗншӗн тесен ача чухне кӗнеке нумай вуланӑ. Кайран ӑнланса илтӗм, иккен чӑваш уйрӑмне вӗренме кӗнӗ чӑваш ҫамрӑкӗ хӑй тӑрӑшсассӑн, хӑй ҫине тӑрсассӑн калама ҫук анлӑ пысӑк пӗлӳ илме пултарнӑ ун чухне. Историне илсессӗн хӑйне, филологине илсессӗн хӑйне, чӑвашлӑх туйӑмне илсессӗн хӑйне кунта ку тӗлӗшпе те перепета нумай панӑ. Татса каласан, вырӑс литературине эпир питӗ тӗплӗ вӗреннӗ, ют ҫӗршыв халӑхӗсен литературисене эпир питӗ тӗплӗ шӗкӗлченӗ. Вӑл хӑй питӗ пысӑк пуянлӑх пулнӑ. Пирӗн араб чӗлхине те эпир шӗкӗлченӗ, вӑй ҫитнӗ таран тата ытти те, тата ытти те. Вот халь утмӑл урлӑ каҫнӑ хыҫҫӑн эпӗ аллӑма чӗре ҫине хурса калама пултаратӑп. Питӗ тӗрӗс тунӑ эпӗ Воробьев Валери Комсомольски районӗнчи хыр айнелле ҫуралса ӳснӗскер Илья Николаевич Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университечӗн историпе филологи факультечӗн чӑваш чӗлхипе литературин уйрӑмне вӗренме кӗрсе питӗ тӗрӗс тунӑ. Куншӑн, паллах, Любовь Хановна Шубана Турра тав тӑватӑп. Кайран, кайран ӗнтӗ вӑл каллех литература зрипе пурӑнма пултарайман. Университет хыҫҫӑн ҫилҫунат литпӗрлешӳ хыҫҫӑн урӑхла пулма та пултарайман. Мана Учителе каяс килни пулнӑ. Эпӗ ачасене яланах юратнӑ. Манра ман шутпа педагог ӑсталӑхӗ пур, педагог пултарулӑхӗ пур. Вот эпӗ хирӗҫ пулман шкула ӗҫлеме каймашкӑн. Ман шутпа манран начар мар педагог пулатчӗ. Мана ҫавӑн пек туйӑнать. Ну, ҫапах та пурнӑҫ хӑйне тӑвать. Пиллӗкмӗш курсрах ҫӗнӗ ҫул хыҫҫӑн диплом ҫырма хатӗрленнӗ чухне мана 1900 сакӑрӑн виҫҫӗмӗш ҫулхи февраль пуҫламӑшӗнче тӳрех Писательсен союзӗн илемлӗ литературна пропагандӑлакан бюровне ӗҫлеме илчӗҫ. Ку вӑл хӑйне кура тӗлӗнтермӗш пулнӑ, ун пекки Раҫҫейре пӗлнӗ тӑрӑх пулман. Дипломник студента тӳрех Писательсен союзӗн аппаратне ӗҫлеме илни ку та маншӑн питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулӑм пулчӗ. Унта вара, паллах, эпӗ Талӑкра, уйӑхра, ҫулталӑкра ҫӗр процент тенӗ пекех чӑваш литературин ытамӗнче пулнӑ. Эпӗ хулара та, ялсенче те поэзипе юрӑ-кӗвӗ каҫӗсене йӗркелекенӗ пулнӑ. Республика тулашне те эпир тухса ҫӳренӗ. питӗ сумлӑ, хисеплӗ чӑваш ҫыравҫисемпе ман паллашма, ҫывӑх паллашма май пулчӗ ун чухне. Федор Ярпа та, Александр Артемьевпа та, Николай Евстафьевпа та, Александр Кылган мана темшӗн питӗ юрататчӗ, Николай Терентьевичпа, Терентьевпа та, ыттисемпе те. Ун чухне классиксем пурӑнатчӗҫ-ха, халь шел пулин те вӗсем ҫукпа пӗрех пирӗн ку чухнехи чӑваш литературинче. тав Турра, эпӗ чӑваш литературинче хамӑн пысӑках мар, мӗнле калас, пахчана йӗркелеме пултарнӑшӑн вӑл пахчара ҫум курӑкӗ ҫеҫ мар, чипер, хитре чечексем те ҫитӗннӗшӗн Ҫав хитре чипер ҫичӗксемпе чӑваш ҫыннисем киленме пултарнӑшӑн.